He nyũmba itũ ya gĩkũyũ, ĩno nĩyo part ya kerĩ ya edition itũ ya kuga mũndũrũme mũgĩkũyũ, ũkĩre na ũvume rĩngĩ. Tũngĩaria ma rĩ, mũgĩkũyũ tene kana nĩ boxing twarĩ na andũ hatari, andũ metagwo John Wanjaũ, Patrick Montu Wawerũ, mahũranaga ngundi mũno. ona kũrĩa mwena wa Naikuru David D Kamau hmm? Morris Maina Steve Mwema ngwĩciria arĩ o mũgĩkũyũ na maũndũ ta mau na angĩ metagwo awaru aingĩ nĩ twarĩ na marathona metagwo a John Ngũgĩ andũ njamba njamba njamba nĩguo kana tiguo ona wathiĩ volleyball nĩ ũgũkora kwĩna airĩtu aitũ metagwo wanja mathakaga no rĩu mũgĩkũyũ ũrĩa tũraugire nĩ atĩrĩrĩ ũhoro wa gũtuĩka atĩ no tũcemanagirie kĩrabu nĩ tũgũtiga Tũrenda mũgĩkũyũ harĩ Acamania, kana wĩ actor. He? Ta rĩu ũngĩrora andũ a rũgũrũ, nĩwona mena Lupita Nyong'o wao? Nyonia mũgĩkũyũ ũrĩa wĩ igũrũ TV-inĩ kana ĩ thĩ ng'ima. Tondũ rĩu rĩ, kĩndũ kĩrĩa gĩathũkirie gũkũ mũno rĩ, nĩ andũ arĩa athomu Agĩkũyũ. Andũ aingĩ arĩa athomu rĩ, mathire rũraya. Mũndũ athiĩ ona wĩra mwega, no mbeca agĩtũmaga cia gwaka flat Gĩthũrai kana kũrĩa kũngĩ. Oka Nairobi no agĩtindĩre mĩkawa ĩno mĩnene, no ndarathiĩ kũ impact andũ arĩa me kũrĩa thĩ, kana gũthiĩ auge atĩrĩrĩ, nĩ ndĩronire America rĩ, nĩ gũthakagwo basketball ĩ, nĩ tũgĩthondekere gũkũ gwitũ court imwana cigĩũke. You know? gũkorwo na maũndũ mangĩ maingĩ ũguo tũreka to njohi tu, tũgakorwo nĩ twathaka basket ball, nĩ kũrĩ indo ciĩtagwo hockey, nĩ kũrĩ indo ciĩtagwo ma TV production, thikũ ici kwanjia TV nĩ kaũndũ kaigana atĩa ũguo, ũkera andũ ma act, ũkera andũ matuĩke ma plumber, ũkera andũ matuĩke industrialist, ũkera mũndũ ĩ no ũthondeke kĩna, nyitanani mwĩ andũ ikũmi, hingũrani ka organization gaka, wethondeka yogati, wethondeka thamuni, wethondeka maratathi burani. you know, tũgakorwo tũgĩkũrania, no ti gũtuĩka no tũthire kĩrabu. Rĩu Mũgĩkũyũ-rĩ, nĩgetha tũkinye level ĩyo-rĩ, kĩndũ kĩmwe, mũciari wothe ũramenya mwana wake nĩ mũthomu, na araruta wĩra na nakũu Nairobi na kũrĩa kũngĩ, no mũhaka mũmete, mũmere o mũndũ-rĩ, agoka akanyita itemi, akauga nĩngũcenjia maica ma imwana ithano kana ikũmi, na maica mau-rĩ, gwĩ kĩndũ gĩtagwo holistic approach ya maica. Ĩ to kũrora tu mũhuko. Nĩ ũkarora mũndũ ũyũ ũkamwĩra rĩu rĩ, we rĩ, thiaga kanitha, tondũ kanitha nĩ gũkĩrĩ maũndũ maingĩ mathomithanagio, ũkamenya andũ othe nĩ ehia na gũtirĩ mũndũ ũtangĩoherwo, ũgathiĩ mathako-inĩ tondũ rĩrĩ, wĩ mathako-inĩ rĩ, thakame yaku nĩ ĩgũcera wega. Nĩguo kana tiguo? Nĩ ũgũcemania na andũ erĩ atatũ, nĩ ũkũmenyana na andũ angĩ a biacara maigana ũna. No mũtige atĩ gũtuĩka no mũtindĩre ithugu-inĩ. Atĩ mũkĩaria ũrĩa gwathũkire, mũkĩaria ũrĩa arĩa no o atongu, mũgĩciragia ũrĩa mũkũhũra arĩa angĩ. He? Ta rĩu ũngĩathire Ũganda tene, wakoraga nĩkuo maũndũ ona ma boda boda mambĩrĩirie, no makoragwo na tũtuthi tũnini mũno. No rĩu kwĩ Agĩkũyũ maigana ũna magĩthire na magĩkĩarĩria Kĩbakĩ makĩmwĩra ĩhĩ, reke boda boda ici rĩ, ona Kenya ciũke na kĩ, na tax free. nĩkĩo ciagĩire raithi ũguo. Ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, wee mũgĩkũyũ ũrĩa wĩ rũraya rĩ kana kũrĩa kũngĩ rĩ, nĩ atĩa ũreka gũcenjia maica ma andũ aya me gũkũ? No ũhote kuona ũndũ ũrĩa wĩna nakũu ũguo ũngĩrehera andũ, ũkamera rĩu rĩ, niĩ rĩrĩ nĩrĩo itemi rĩakwa, niĩ ngwenda mwanjie gwĩka kaũndũ gaka, ũga ga simplify, ũga kahũthia, ũkamera rĩu rĩ, for example ta rĩu niĩ nĩ ngĩthiaga thabarĩ ngathiĩ kũndũ ta China, ũkoraga mũithikiri ũrĩa wĩtagwo mamba, black mamba. Ũkoraga nginya mũtumia mũkũrũ awĩkĩrĩte ikari ũguo, ũgekĩrwo magũrũ merĩ na haha thutha, kana nĩ nduka ya kwendia nguo, ũcio mũithikiri nĩguo nduka, kana nĩ ya kwendia mboga, ũkoragwo nginya na ratiri, kana nĩ, kana wĩkĩrĩte nginya ka ngaci hau thĩiniĩ wa mũithikiri, ũkawĩigĩrĩra hau ũguo, ũkarugagĩra andũ pancake ũkĩũrũragia ũgĩkaga atĩa. Ũrarĩa gĩ kĩndũ gĩtheru mũno. Rĩu ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, wee Mũkenya wathiĩ China rĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũrona ũngĩũka ũteithie andũ naguo? ũkamera na to mũhaka ũmenderie goro tondũ rĩu hau nĩho thĩna witũ. Ithuothe o mũndũ ona kanyamũ ũrenda gũke ũgũthe andũ mũno. Rĩu kwoguo rĩ, ũndũ ũyũ ũkaremwo gũkinyĩra level ĩrĩa ũkwendaga tondũ ũkĩendaga mũndũ ũyũ wa thĩ nĩguo oke ũkĩgeragia gwĩka atĩa, kũ lift. No rĩu wagĩtuĩka ũndũ wothe woka wa gũgũtha goro rĩ, ũguo ti wega. Okorwo nĩ andũ ta rĩu a na gũkũ Molo, mũgakira mũgeciria atĩrĩrĩ, mura ũyũ ũrauma mbaũ-inĩ ici rĩ, nĩ atĩa tũngĩwĩka, you know. nĩ atĩa tũngĩũthondeka wĩ makara ĩ, tũkĩmatũme Nairobi o na twĩkĩre intaneti-inĩ na twendie. No makĩria ma ũguo, niĩ ũrĩa ndĩrenda, nĩ ndĩrenda andũ magacemanagia, kana twacemania kwĩ mathako, kana o na ithuĩ no tũthiĩ na ng'ombe citũ na ciĩke bull fighting, kana tũcarie icogoo citũ cigakĩrũĩre hau, kĩrĩa gĩagĩcinda gĩgeka atĩa, no andũ magacemania, o na nĩ mũkũ meet na mũrũe indo ta ngundi. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, ndiũĩ nĩ aigana, ithuĩ Kenya twarĩ na timu nene mũno ya boxing, yaiguĩkanaga andũ othe, hit squad, andũ makamaka, you know, no rĩu rĩ, wathiĩ kũndũ guothe nĩ hinya mũno, ta nyonia handũ hamwe Mũrang'a hararũwo ngundi o mũthenya, kana Kĩambu, kana gwitũ Ndagurĩti, kana ona ũnyonie handũ andũ macemanagia Sunday. wĩ kiumia, ũkerana ĩ hĩĩ nĩ tuone nũ ũgũteng'era hundred meter mũno. Na nĩ ũĩ mathako nĩ maingĩ, no ũthiĩ ũyũ ateng'ere, ũyũ ũtubĩre handũ, na to gũtubĩra swimming pool -inĩ ta ũguo ndũgecirie atĩ no mũhaka mũkorwo na swimming pool. O na andũ nĩ maitaga mũtondo na mũkaigĩrĩra neti igũrũ, mũndũ agatubĩra ndoro-inĩ, yaani kĩũndũ kĩu rĩ, mũndũ ũyũ wathaka rĩ, agatuĩka njamba na akarĩhwo kanyamũ akainũka nako, na akiuma hau arĩ o na ũndũ kĩ, creativity nĩyo tũrenda. Nĩguo? Rĩu-rĩ, tondũ ona mũkabi ndatũraga anyumĩrĩra-rĩ, na kũgwa ti thĩna, nĩguo Churchill oigĩte, ũrĩa warĩ mũtongoria kũrĩa Rũraya, nĩguo, augĩte atĩrĩrĩ, ti atĩ tondũ nĩwacinda atĩ ũguo nĩguo mũico wa thĩ, na ti atĩ kũgwa nĩguo mũico wa thĩ, nĩ ũrĩa ũgwĩka we rĩu, ĩ action ĩrĩa ũgũ take thutha wa maũndũ marĩkũ. Rĩu kuoguo no tũkorwo tũrarĩ thĩ, no rĩu-rĩ, nĩ ihinda ritũ rĩa gũkĩra na kwĩĩtĩkia ta arũme, nĩgetha ona, na ithuĩ tuona.